Yo, yɛn nuanom Ghanafoɔ ɛne atiefoɔ a motie Joseph Kaba TV. Yɛma obi biara dwom. Ɛyɛ yɛn anigye sɛ da biara yɛne mo di nkɔmmɔ. Yɛn nyinaa yɛresua biribi afa yɛn man no ho. Ɛnso aman no ne yiedie ɛda m'akoma so. Saa ara nso na wo nso ɛda w'akoma so. Na ɛnnɛ yɛreba abɛhwɛ deɛ nti a yɛba aburokyire. Yɛresua nneɛma bebree firi aborɔfo no ho. Aburokyiaeɛ wɔ yɛnim sɛ ɛɛ sɛ wɔn de construction ɛma contract bi a road construction sɛ ɔnyɛ adwuma no a wɔn tumi yɛ kwan no bi wɔ hɔ a thirty years forty years fifty years na problem bi ama ho nanso ɛma Ghana mu deɛ yɛde contract ma ebi kura contractor no memfa n sɛ adwira kwan yɛde ama no a ɔnnuru adwira na n'akyia nyinaa san atutu Ɛdeɛn nti na ɛma no ba saa? Wabrɛ a, nnipa na ɛwɔ aburokyire ha a wɔde kɔntrat ma, ɛna kɔntrata no nso a wɔyɛ adwuma no, wɔn nso yɛ nnipa. Ɛna ɛyɛ Ghana nso, yɛn nso nnipa na wɔn nso wɔn wɔ hɔ a wɔn nso wɔde kɔntrat no ma, ɛna wɔn nso a yɛde kɔntrat no ama wɔn, wɔn nso yɛ nnipa. Mfidie korɔ no a brɔfo yi de yɛ adwuma no, saa mfidie no ara bi na contractors na wɔn usu. Na deɛ nti na yɛ deɛ no ɛma no ba saa? Ɛhɔ na nnɛ me ne wo yɛ bɛdi nkɔmmɔ na yɛ ahunu sɛ yɛn mpaninfoɔ no sɛbe wɔn dwene yɛn ho anaasɛ wɔn nnwene yɛn ho. Ɛno na me pɛ sɛ yɛ hwɛ. Ɛfiri sɛ yɛ ba abrokyire yɛ ahunu sɛ kwan bebree wɔn yɛ a, Ɛkwan no, wɔde guarantee to so. Contractor no a wɔde adwuma no ama no no, wɔde guarantee to so. Sɛ bi a fifty years, thirty years, forty years. Sɛ years no nsoeɛ a, years no nsoeɛ ne problem bi aba ɛkwan no ho a, contractor no yɛ ne responsibility sɛ yɛsan frɛ no de no kɔ ɛma no bɛyɛ adwuma no. Na mpo ebi wɔ hɔ yɛde no kɔ court ama yɛkɔbɔ ne ka. Nanso yɛn man Ghana mu deɛ yɛn ho biribi a ɛte saa. Yɛn mpaninfoɔ deɛ yɛhunu ne sɛ kwan a mofa so a moyɛ contract no, sɛ obi yɛ road minister na ɔde contract rema a, wote mu sɛ adwuma no bɛka akɔka ɛɛ contractor ne nsa no na wɔn ne no atena ase ayɛ nhyehyɛe bi a sika no fa ɛkɔ wɔn bɔtɔm. Sika no fa ɛkɔ wɔn bɔtɔm. Ɛno nti, wɔntumi nyɛ mmerɛ biara ntaa akyire sɛ yɛde contract ama Kofi Joe. yɛde bi a atebu kwan ama kofi job sɛ ɔnyɛ kofi job kwan yɛde ma wei deɛ contract yɛda soɔ no sɛ yɛyɛ spy date ato so sɛ bi a 20 years mae 30 years mae na sɛ kwan no woyɛ ne problem bi ba ho a yɛ responsibility sɛ wosan bɛyɛ saa adeɛ no nyina yɛn mpanyinfoɔ wɔn nim nanso sɛn sɛ wɔn sika no wɔn kyɛ deɛ no wɔn ne contractors no ɛka bɔ mu akyɛ deɛ no ɛno ɛna ma yɛyɛ yɛ kwan no a ɛnkyɛ ɛno nti ɛna yɛbɛdi ho nkɔmɔ yi yɛdi ho nkɔmɔ yi ne yɛatwe wɔn adwene asi soɔ sɛ yɛn deɛ yɛn yɛn bɛtena aburokyi a yɛsua nneɛma bebree na yɛde ani atoto fam ɛhwɛ nneɛma bebree aborɔfo no yɛ. Kyerɛ sɛ, broni, wokɔ kɔtɔ mobile phone, mobile phone koraa na bɛkɔ akɔtɔ a, guarantee da so. Two years guarantee. Enti sɛ two years no nsoe na mobile phone no problem biara ba ho a, ɛsɛ wo san de kɔ kɔma baabi a wokɔtɔɔ no no, company a wokɔtɔɔ no anaasɛ store a wokɔtɔ no mu no, wode kɔ. Ada sɛ sɛ fault no wɔsiesie no bɛyɛ yie, wɔbɛsiesie ama wo. Wɔn siesie so no nyɛ yie na ɛsɛ foforɔ no wɔn tɔ ma wɔn de brɛ wo a, wɔn de foforɔ ba abɛhe w'anan. Aburokyire a saa na biribiara, mfidie bi a wobɛkɔ akɔtɔ biara no, adeɛ bi a wotɔ a ne bo wɔ den biara no, yɛma wo guarantee ɛto so. Na yɛntumi nte aseɛ sɛ Ghana yɛtumi yi eh, millions of eh, euro- dollars ɛde yɛ kwan na kwan no guarantee ɛni soɔ. Enti yɛn mpanimfoɔ no sɛbe dwen na monwen ɛnkɔ akyiri anaasɛ nim na monim. Ɛno ne nneɛma bi a me yɛ me Nana Boakye Ansah, mente aseɛ. Na wo deɛ yɛdi nkɔmmɔ yi, yɛnkɔ ne yɛnkɔ tie aboafoɔ nkratoɔ, na yɛwie a yɛde deɛ aka aba abɛtoa mo so. Ghanafoɔ, ɛnɛ deɛ Atadwifoɔ a yɛate dɛn nnɛ? Yɛnya yɛn nua Kofi Sikapa a, ɛɛ, yɛn krataasɛm ho dwumadie nyinaa no, ɔbɛyɛ ama yɛn. Sɛ ɛfa sɛ wopɛ krataa de akɔ, ɛɛ, SETA de akɔ INEM a, yɛn nua Kofi Sikapa, ɔyɛ ho adwuma. Anaasɛ wopɛ. Sita de akɔ police akɔ akɔbɔ nsa no a wohu yɛn nua Kofi sika pa a ɔyɛ ho adwuma sɛ passport na wopɛ na wopɛ appointment de akɔ a biribi a ɛfa appointment ho deɛ wohu yɛn nua Kofi sika ɔbɛyɛ ama wo anaa sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ aseɛnda a na ne dwumadie kɛseɛ paa a ɔdie ɛyɛ computer ho adwuma sɛ wopɛ computer window eh, virus aba so na wopɛ sɛ wotwa windows gu ani Anaasɛ wopɛ sɛ woprogram biribi wɔ kɔmputa so? Biribi biara a ɛfa kɔmputa ho dwumadie biara no, wohu yɛn nua Kofi Sikapo a, ɔbɛyɛ ama wo. Kofi Sikapo anaa? Yɛhia no a, wohu no a, biribiara bɛyɛ yie ama wo. Yoo me nuanom, yɛkɔeɛ a yɛasan ba. Joseph Kaba TV na mohwɛ no. Na yɛsrɛ sɛ, sɛ mohwɛ a, yɛ a monsɔskraibo na monhyɛɛ ne yɛn mɛsegyi no. ɛnkɔ akyiri because mpanyinfoɔ no wɔn nim a yɛso yɛpɛ sɛ yɛtwe wɔn adwene si bi so sɛ sɛbi amammuo nyɛ sukuu nko ara ɛnyɛ abaa sɛ woyɛ graduate woyɛ professor ɛno nko ara na ɛma yɛde wɔn man ma wa wotumi yɛ ne yie o edi sɛ wɔn akɔ sukuu na sɛ wɔn nim deɛ ɛsɛ sɛ wɔn yɛ a obi yɛ contractor na sɛ ɛɛ ɔka nsɛn minister na wɔde adwuma ma contractor na wɔn nim nyansa sɛ adwuma na wɔde bɛma no no. Huh? Wobɛma no ayɛ mmrɛ bi ato ho for guarantee ɛkyɛ sɛ ebi a sɛ ten years, twenty years ɛna yɛde ama wo sɛ fault biara ba ho a ɛyɛ wo responsibility sɛ ɔba abɛyɛ adeɛ a na mo nwoma no a mosuaeɛ no na ka na ka akra. Nana Boakye Ansah ɛndeɛ ɔha sɛ Ghana no yɛne mo redi nkɔmmɔ na obiara yɛahunu deɛ ɛsɛ yɛyɛ a ɛbɛma yɛn man no akɔ so. Metiatia contract no deɛ wɔde ama wo tiatia mu nsɛm a yɛ na ahom te sɛ ah enti wɔn a wɔn sign contract yi nti sɛbi sɛbi wɔn dwene wɔn da sum yɛ so anaasɛ wɔn adwene he fa koraa na ɛwɔ ɛyi nkɔte nkɔte a yɛsi company bi ɛwɔ tɛma hɔ ɛde tɛma pɔtɔ ama no na minister bi te hɔ ne saa broni yɛ contract na contract a ɔyɛ no Ghana no sɛ ɛwɔ mu sɛ sixteen percent pɛ. 16 per cent no a yɛwɔ mu no, broni no a ɔrefa about bɛyɛ sɛ ɛɛ yɛka no sɛ ɔrefa bɛyɛ sɛ ɛɛ eighty something per cent no, ɔno no ɔntua tax. Ɛyɛ free. Hɔhoɔ no ɔba bɛyɛ adwuma man no ɛfiri tax. Na yɛne a yɛnam fam atotɔ mu abɛduru aburokyi a yɛbɛdi paa ɛnyɛ kaa baako bi anaasɛ adeɛ baako bi de kɔ no yɛduru hɔ a na wɔde tax ato yɛ so. Na yɛ deɛ yɛntumi ntua na mo asan afa. Ɛno nti no, ɔman no, motherland no a yɛka no, ɛne deɛ he? Motherland no a yɛkɔ sukuu, yɛkyerɛ yɛn no, I promise on my honour to be faithful and loyal to Ghana, my motherland no. Yɛn yɛnte aseɛ. Ɛnnɛ ahɔhoɔ no aba abɛyɛ motherland no ama nnɛ yɛn yɛ, yɛ, yɛ, yɛ, yɛayɛ ɛ, ɛ, nkoa wɔ yɛn yɛn ankasa yɛn man mu. Because ahɔhoɔ bɛtena man mu yɛ adwuma, na ɔno deɛ, Ɔpɔn millions of dollars a ɔdeɛ no, ɔntua tax. Na mmom yɛn nua Ghanani a watu kwan sɛbe akɔ akɔ di paa na wanya ne kaa baako bi, n'afidie baako bi de ba na ɔde asesa tax ne de agu no so. Nti wɔn ankasa no, yɛyɛ saa deɛ wei a, yɛdwene yɛdwene yɛn nua no ho. Yɛdwene yɛn nua no ho sɛ hɔhoɔ no deɛ ma ɔntua tax. Na deɛ ɛyɛ me ya koraa ne sɛ mmeranteɛ ne mmabaa yi sɔre a yɛdi party akyi akɔneaba ne adeɛ nyinaa. Na ano yɛ nkɔtenkɔte a nkwadaa no te baabi sakre baabi redi dwa a yɛse na buroni firi India kɔ sɛ yɛatɔn hɔ ama no nti wɔn mfiri hɔ. Ɛɛ yɛn nuanom Ghanafoɔ a moyɛ politics sɛ moanhwɛ yɛ bɛduru baabi no yɛne mo de maa na ɛbɛdie o. Because deɛ mo yɛ yɛn no, ɛbɛduru berɛ bi no, yɛn ntra hɔ nhwɛ ɛma mo nsisi yɛ saa o. Ɛfiri sɛ aburokyire ha yɛ baeɛ yi, wo tu kwan kɔ ɔman bia so a, sɛ wo yɛ hɔhoɔ na wo pɛ biribi, na kuro ba no pɛ biribi a, wɔn mo nsa kuro ba no ho ɛnfa ma ahɔhoɔ no da. Da bia no, kuro ba no ɛnya ansa na ahɔhoɔ no kora yɛbɛma bi a yɛama bi. Baewa deɛ ɛyɛ Ghanafoɔ no, sɛ Ghana ni kura kutadeɛ a ne yɛgye ne ɛde ama ahɔhoɔ. Yɛn mpanyimfo, adɛn na moyɛɛ saa? Enti yɛpɛ sɛ mosesa mo adwene, because ɔman no montumi nyɛ nyɛ mmeranteɛ no sɛi ara o. Saa adeɛ wei bi kɔɔ so, ebi akɔ so pɛn, ɛma ɛduru berɛ bi, akwadaa bi sɔre yɛ deɛ ɛsi yɛn na ɛnyɛ papa. Ɛno nti, sɛ mo werɛ fi mo ho a, yɛ deɛ yɛkaa mo adwene sɛ monhwɛ yie na nnwuma biara a yɛyɛ biara no, yɛnwene sɛ nkwadaa no a yɛreyɛ adwuma no de ama wɔn no, yɛ deɛ yɛrekɔ. Na mmom nkwadaa no bɛba abɛto, na kyerɛ sɛ yɛahwɛ wɔn akyi kama. Adeɛ a ɛyɛ me ya koraa ne sɛ, obi tumi totɔ amena mu nam fam bɛduru aburokye, na ɔno ɔbaeɛ no, watumi abɛyɛ adwuma na n'abusua nkakraka no nyinaa no, abusua problem nyinaa da ne so, ɔtumi sɔɔvo. Na Ghana mpanimfoɔ deɛ, deɛ ɔman mu biribiara hyɛ mo nsa. Yɛhwɛ a, ɛ, ɛ, ahomete. Biribiara yɛwɔ firi tete Kwame Nkrumah pɛn so biara no, ɛfiri yɛn nsa. Kyerɛ yɛn nea ɛwɔ a ɛfiri yɛn nsa, ɛne pira nea ɛwɔ a ɛfiri yɛn nsa. Nso da biara yɛnya minista a yɛsɛ ɔyɛ aviation na ɔte hɔ, yɛnya railway minista na ɔte hɔ, yɛnya transport minista na ɔte hɔ. Nso saa adeɛ wei nyinaa no a wɔn mu ni nyansa ɛrekɔ akɔtɔ bi abɛka ho anaasɛ mo nyansa ɛde company no bi ɛreba abɛka ho nso deɛ ɔhɔrɔma hwɛ ama ne nyinaa gu. ama nsɛ Ghana yayɛ mmɔbɔ ɛno nti mesrɛ yɛ nuanom ministers no a mode adwuma ma contract no ɛma no sɛ mo yɛ contract no a mo nhwehwɛ mo ankasa mo selfish o mo yie die o na mmom mo nwene ɔman no ho because sɛ nyɛ wo yɛ funu na wo som no a ɛbɛyɛ den paa sɛ wɔyɛ contract ama ɔman Na ɔman no a yɛn yɛ agyapadeɛ no, yɛ, yɛ, yɛwɔ mu ɛnu twenty percent koraa. Na mmom hɔhoɔ no deɛ, na hɔhoɔ no ɔpɛ adwuma a ɔyɛ nyinaa no, ɔnsɛ ntua tax mma aban. Ɛno na yɛdeɛ yɛpɛ sɛ yɛne mo di nkɔmmɔ, na youth no mo support yɛn, mode mo support ma yɛn, na yɛn nyinaa yɛka yɛn ho bom, na obi a ɔbɛtumi aboa no, yɛtaa n'akyi, na yɛnyɛ NDC, NPP, ɛ, wɔn nyinaa adwuma baako na wɔyɛ, NDC, NPP, adwuma baako na wɔyɛ, ɛfiri sɛ, The same thing NDC pɛ nso, yɛse contract a ɔmaayɛ yɛbɛto aba na ne nyinaa tutu. Naano nso yɛnkɔte nkɔte a yɛse Akufo Addo pɛ nso contract no nso a ɛkwan contract a yɛyɛ no yɛnwiae ne nyinaa saa tutu. Ɛnti yɛhu sɛ yɛn mpanimfoɔ no adwene ankasa ne nyansa a yɛde bu maa no deɛ ɛɛ wɔn lake. Wohwɛ a panin a n'adwene mu da hɔ a otumi hu sɛ ɔka asɛm a ɔka asɛm de ahyɛ nkwadaa ne nkuran ama aboa nkwadaa no wɔ abrabɔ mu no, ɛɛ ɔnabo ka n'ani gyapon. Ɔnabo baabi a wobia Nyame nhyira wo. Ɔnabo yɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn nkɔ so ma nimdeɛ. Na adeɛ sɛ nyɛ ɔmampanin mpo na wopɛ a, kɔ so na tu nkwadaa no fo, tu youth no fo, kyerɛkyerɛ wɔn kwan a wɔbɛfa so a wɔn abrabɔ bɛkɔ anim. Ɛyɛ na ɛkyerɛ sɛ woyɛ panin pa. Nna panyin a ɔno deɛ n'afu ɛkaa no nko gye sika kɔyɛ adeɛ wɔ ɔkɔ no si soɔ nti, na mmoa a wɔn a ɛte hɔ no a ɔnko ase ma fa. Saa mpanimfoɔ wei deɛ, yɛsrɛ Nyankopɔn sɛ ɔntua wɔn ka, na ɔnyi wɔn mfiri hɔ. So ɔte aseɛ? Ɔnyi saa mpanimfoɔ a adwemmɔne wɔ wɔn tirim nyinaa mfiri hɔ. Nana Boakye Ansah, yɛmpɛ sɛ yɛne wo bɛkasa bebree, na mmom deɛ meka de atwa toɔ ne sɛ, Ghana no a ɛda hɔ no, ɛyɛ yɛn nyinaa yɛdeɛ o. Enti sɛ wonya akwanya ne yɛde ɔman bi bi hyɛ wo nsa a, ɛnyɛ w'adwene sɛ ɛyɛ wo ne wo man nko ara dea o. Ɛyɛ Ghanafoɔ nyinaa dea. Enti woyɛ biribi a, na woadwene ho. Na san dwene hu sɛ ɛberɛ bi bɛba a atemmuo wɔ hɔ ma wo. Nana Boakye Ansah, yɛnkasa ne monkyɛ. Yɛsrɛ sɛ TV a yɛhwɛ yi, ɛyɛ Joseph Kaba TV. Jose Kewa, Yɛsrɛ sɛ sɛ mohwɛ TV no a, mo subscribe mma yɛn na mo share na mo nso momfa mo nimdeɛ mmra. Sɛ wowɔ biribi pɛ sɛ wo ne yɛ share ideas a, yɛn number wɔ screen no so. Ɔho, wobɛtumi afrɛ Nana Boɔ Kyɛnsa wɔ 632 620 661. Wofrɛ no na bɔ kyɛnse a, deɛ wohia sɛ woka kyerɛ yɛn sɛ yɛ afotuo, sɛ wo so adwenkyerɛ bi na awɔ sɛ yɛmmra wo nkyɛn nanso nkɔmmɔ bi wɔ hɔ a wo ne yɛ bɛdi a, woto nsa na afrɛ yɛn a, yɛbɛba wo nkyɛn. Ghana yiedie na yɛhwehwɛ, ɛno nti yɛsrɛ atiefoɔ, obiara wɔ biribi a, ɔmmra.